Nyako Raboga Ajwang' kamoro amora ma intiere arwaki e chenro wa ma kawuono. Bang' kinde mararieya, bang' kinde marabora ka nyocha wakawo yueyo, wakawo yueyo mar higni ariyo kapok wa duogo e mbui kendo. Kawuono waduogo e mbui kendo waduogo e mbui ma yore yore. Nyako Raboga Ajwang' ma endi en chenro miluongo ni Twak Nam Oyiech. Ka. Jakel chenro mari pod en mana an kaka pile, Ajos Jakatito. Awuod koni nyar Omolo nyakwar Amesa nyar Otindo nyaka TV taba motamo karende ndiko. Mano nyinga in brief. Nyakwar Ramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere, kawuono chenro ma kawuono ni endi, wadwa ng'iyo eh, thuondi luo mar ahuma, joluo ma mar ahuma ma um gi lach mosebedo e historia or e sigand luo e, e pinywa mar Kenya ka. Uh, an gi thuondi luo ok adhi mulo gi te nikech githoth kendo wan gi thuondi mang'eny to adhi mana wacho moko ma marahuma mong'ere tung piny koni gi koni nyakwara moga jwanga moro amora ma nitiere mokwongo jaluo marahuma mokwongo madwa uh, nyisou uh, sigande en minomolo kanyunja An gadier ni usewinjo ka ng'ato go ngero ne wadgi ni ibiro wuotho mi ne mino molo kanjunja. Mino molo kanjunja ni ne en ng'a? Mino molo kanjunja ni ne en mama mane odak na e piny mar Seme e kaunti ma Kisumu. Mino molo kanjunja ni no en nohero wuotho e chuny otieno seche ma dho ngere luongo ni ungodly hours koro neno galagoro ma ji oluoro ma iromo mana kode gotiyo odiochieng' nok nene malong'o emomiyo inwang' ka kida timo gimoro timiyo imiyi siem mager omera kamichimono ibiro romo gi mino molo kanyunja koro mino molo kanyunja ne en chi seme Eh, rauma machielo ma adwa nyisou bende kawuono en okal tako. Okal tako ne a kanye? Okal tako ni ne en ja Watombori. Eh, Watombori eh, kamoro ni Ladhri bus- but Awasi Awasi kacha. Okal tako ni ne jawuoro mano chiemo mo- motho kuch ka chiemo. Koro iwinjo ka samoro igo ngero ni, ei, ma okal tako. Nochiemo ma iye obarore. Koro ne en ja wat Ombori loka kacha. Rauma machielo ma bende wada adwa ni adagombo mondo anyisu kawuono ja- nyakwa Ramogi Ajwang' en Tawo Wuon Ogot. Tawo Wuon Ogot ne wuok kamoro ni Alego Mur. Ne en ng'at moro maratego man gi teko ma chieng' moro tawo wuon ogot nodhi e dwar to tawo wuon ogot nogo liech garungu malich otho gima pong' gi ng'ama nosetimo arungu achiel kama nogo liech malich otho koro ma ne en thuon nikech ne oratego ne en ng'at man gi teko ma opogore gi teko jomamoko koro en be nobedo rauma kuom eh, wach ma kamano. Ah, machielo kendo ma daher eh, leronu tiende en eh, kech kama jwala. Ndalo moko kane pod atin ne nitie kech moro niluongo ni kech kama jwala. Kech kama jwala ne en ng'ama nade? Be ne en dhano adieri? Ee, kech kama jwala ne en jakano. Jakano kama iluongo ni Apondo Wawidhi. eh, sub, kama koro iluongo ni sub county ma Nyando. Kech kama jwala ne ng'at ma ratego bende ma gi dho Ugenya luongo ni wuoyi ma megwinjo. Kech kama jwala kano owuok ni dar chieng' moro owuok nodar odhi dala mar Tanganyika to kawo mana anyuonde te famili te- ne ne te to orwako mana ei dero to ogo mana dero e wiye noting'o Anywandego te e wiye ei dero nyaka piny mar Tanganyika. Mano emomiyo kech Kamajwala nobedo uh, rauma. Kendo kaka wacho ni mano gi dho Ugenya iluongo ni wuoyi ma mgwinjo. Gisungu wacho ni uh, um, uh, wuoyi ma masculine. Aya, wuoyi machielo kendo uh, mar, jaluo kendo mar rauma madatem aulo ling'any mare en uh, Lwanda Magere. Now, Lwanda Magere ni ne en wuodh Sidho. Nonyuole kamoro ni Sidho. To ringre kama othoe kama noyike kama no ringre odong'e machano olokore Lwanda en kamoro ni Wawidhi Wangoye. Eh, kama sani endi iluongo ni Masogo Nyang'oma Ward. eh, sub county ma Muhoroni. Kidwa dhi kuno endo to i- kiidho gari m- yo madhi mowuok Awasi kadhi Nandi Hills cha to ilor kamoro ni Nyadundo Primary School. Kanye endo ma Lwanda Magere eh, Notho molokore kidi, olokore lwanda, kanyo ema lwanda nitie nyaka kawuono. Lwanda Magere en sigana ma rabora ma ok dang' aler kaendi, ageno ni usewinjo ne en ng'at ma kono wakido gi lang'o to ka lang'o chuoye gi tong' to tong' banore abana. Nikech tekone ne nitiere e tipone. Ratego machielo en ma daler lero kare en Gor Kogalo, kata Gor Mahia. Gor ni ne en ng'ama nade to noja kanye? Gor ne en wuod Kanyamwa. Eh, Kanyamwa cha nitiere e Ndhiwa e Homa Bay e county. Eh, Gor ne en ng'ama riek kendo ng'at ma hono. Kizungu luongo ni was a wise and a mys- mystical ma- man. Ne en gi teko mopogore gi mag jomoko. En gor ne nyalo ka ndalo oro to gor nyalo bedo abeda kanyo to bende koro akora koth ma koth bi machwe odiochieng' kama kata koth ne onge. Koro gor ni endi e kama tim marwa mwageno kendo mwahero kendo mwapako mar Gor Mahia FC, K'Ogalo, Nyam Nyam ma Nyamotimbe no nwang'e nyinge. Kendo. Kinde ka kinde timwa mar gor samoro dhiga kanyamwa eh, tero buch gor sana sana ka, ka wakawo kombe to nyaka wadhi kanyamwa mwater buru athuon machielo kendo mad- mad eh, leronu kuma ne aye iluongo ni okore wuon ogonda okore wuon ogonda ne en ja kisumo korando bute kama sani nitiere kisumu international airport kacha Okore wuon Ogonda bende jalweny kendo jakedo mane ok oluoro lweny kata matin. Niluonge ni Okore Chieng' Ralala wuon Ogonda kendo owadgi mane gikedogo e lweny ma jabathe niluongo ni Otiende Raluoch. Otiende Raluoch kane ji odhi kedo to Otiende Raluoch ne nya kelo akela luoch ma mak piny ma rumbi omako piny ma makoro piny otimo mana ng'wengo makoro wasigu ok ne mbele koro iyoko gi ayoka iyoko gi ayoka tinego gi koro kanye kama okere wuon ogonda ne aye ah machielo madagi madaye lero en eh, Jaramogi Oginga Odinga Ajuma mano wuon baba Ajuma nonyuol Sakwa Bondo e Siaya County. Min gi ne nyar Uyoma Kagwa. Kendo wang'eyo ner gi iluongo ni Wanjare Kibul. Ajuma ni e ng'at mane Oriwo joluo duto te mokelo Luo Union. Riwruok ma wan go sani ni, chon joluo ne wan ne nitiere joluo ma jo Siaya, jo Central mago jo Kisumo to gi jo South Nyanza mago jo Homa Bay gi jo Migori. Oginga Odinga ni ma Jaramogi iluongo ni Ajuma wuon baba, wuon Oburu ema nokelo riwruok moro ma joluo oriwore mobedo wang' achiel. Machiegni kendo gi Ajuma no jaluo kendo mathuon machielo ma daher luongo nyinge en ker, ker Paul Mbuya wuon Akoko. Paul Mbuya wuon Akoko ni ne jakanye? Paul Mbuya wuon Akoko ne jakarachuonyo. Wuon Akoko ni en ema nokwongo loko muma koa e dho jowagunda mobiro e dholuo Ma muma mar dholuo mokwongo en ema okwongo loko kisungu wacho ni he translated the, Bi- the holy bible in dholuo En ema nobedo ker mokwongo mar Luo, oganda mar Luo kane ochak Luo Community. Ne nyinge manipakego manipako godo Paul Mbuya niluongo ni Olwal Janyakongo nikech ne en wuoyi malando majaber kendo ma ji ogeno. Sigand Tom Mbuya bor kendo lach ma chieng' moro wabiro bedo wago mbaka Eh, mos kwa lero wach Tom Mboya. Ah, machielo rauma machielo en Nyamgondho Wuod Ombare. Nyamgondho Wuod Ombare ni ne onyuol kamoro ni Aora Chuodho e Ndhiwa. Wuod Ombare ni wachore ni no ne nigi mwandu mang'eny nitiere story mang'eny mar nyamgodho wuon obare maok nang'a ket ka to alero mana kuma noae wuon obare ne nigi dwaro mwandu mang'eny to ch- nokelo achaya moro ne chiege to no kare mwanduni nobiro e ling'any mar chiegeni koro nokelo achaya moro ne chiegeni mochayo mamani koro achayani nomiyo ka mamani wuok to nodhi gi gimoro amora mwandu noluwo te ma nyamgodho wuon obare odong' adong'a gi lwete kamano. Nyakwar Ramogi Ajwang', thuond luo ng'eny, ok dang' ahulgi te. We yienauru mondo atieki gi Chief Odira Kang'o. Chief Odira Kang'o ni ne jakanye, Odira Kang'o ne wuod Gem, iluongo ni Nyamninia village, e dala mar Gem mantiere e kaunti mar Siaya sani. Odera Kang'o ni gima nomiyo bedo waluonge ni thuon kendo omiyo obedo rahuma en ni Odera Kang'o ni notiyo gachiel gi riwruok gi jowagunda iluongo ni gisungu wacho ni He was a collaborator, he collaborated with the British. Koro sama ne eh, ruodhi moko kata chife moko kedo gi jowagumba riembo jowagunda mondo odhi to en rwako jowagunda koro gima nomiyo Brenda Kango obedo rauma en nikech norwako jowagunda chieng' moro bishop mar kanisa mar Anglican mane jawagunda chieng' moro oluonge e nyasi moro mane idhiye godo e gwedho kanisa e piny mar Uganda. Kanisa iluongo ni Namirembe Cathedral. Koro kane odhi dala mar Uganda kucho to, to neno kaka dongruok otimo nam e piny mar Uganda nikech wach mar Kristo, Christianity, to gi wach mar somo. Koro Odera ka noduogo ka noa Uganda, to kech ne en chief magem, noluongo jogem te mong'iso jogem ni kare bedo ja Kristo en gima ber mokalo. Aneno ka gik moko beyo e Uganda kuchochonde. Koro notemo jiwo jogem ni mondo obed jo Kristo, aeto no Wacho ni nyaka wadhi sikul. Noketo dhi sikul en gima ochuno. He brought the compulsory education in game. Ja game moro amora ne chuni. Ma ja nyuol moro amora ma nyathine ok odhi sikul game ni iluongi e barasa tichwadi e mbele ji. Goch kapolo. Ma emomiyo jo game nodhi ng'e sikul Jogem nosomo kaluwore kod Dirakango kendo Dirakango nokelo lokruok maduong' ei gem. Wachore ni nitiere ndalo moko eh, chon ka Kenya po- po- pod nyako, Kenya pod tin, ma profesa te ma Kenya ka ne wuok mana e dhot ma gem. Kata sani tho tho- jogem pod eh, pod osomo nyicha uneno ka magoa gini ko- chien kaendi Agwenge kodhek gini mago ne jogem mane odhi sikul. Koro Odera Kang'o ni be ne en rahuma nikech nokelo somo. Nyakwar Muoga Jwang' ah, thuondi ng'eny. Joluo be thoth ma rahuma nitiere ma ok amulo kargi. Nitiere kaka kere wuon owuorgi ni pok amulo kargi. Mago ne ruodhi be madongo e Kenya Akaengi okike wuon amayo gini pok amulo kargi kanyo endo. Mago be ne tuoni madongo e Kenya wa ka. Ezekia Oyugi gini pok amulo kargi jogi thoth. To nekech sa kawuono atemo mana matin nekech higni ariyo bor nyaka ne wabed e mbui ka ne wago mbaka en higni ariyo nyicha wakawo yweyo matindo sani koro waduogo kendo waduogo mapek. Koro omiyo arwaki ni ibed machiegni kodwa e mbui marwa mar twak nam oyiech ni ka endi ema weche biro wabiro bologi wabiro bologi wabiro bologi wabiro bologi mana kaka eh, kaka dhi eh, e chenro machielo mabiro mabiro biro bire bang' ma wabiro kelo nu chenro mar weche mag dholuo mopondo kizungu luongo ni the dholuo idioms inwanka wach moro achiel iwache lakini eh, en gi gi maana moro mopondo ma ok wang'eyo ma ok kata ma ok wach e lela koro mage e, e, e chenro mabiro maluwo mana luwo mana bang' ma ok dhi biro mabor koro ket mana iti chik mana uh, iti kolware ni tilwar kode ianguka nayo uh, Ka ok kamano to yienawuru mondo alor chenro ma kawuono. An jakel chenro kaka pile iluonga ni Ajos Jakatito. Ah, wuod koni nyar Omolo, nyakwara mesa nyako nyinyo tindo nyaka tibi tamo tamo karende ndiko. Mano e nyinga in brief. Ka ok kamano, oritiuru masani. En twakna moyiech kendo machiegni uru.